जो बुढ़िया जो तू स्टाइल दए कऽ घर जो हम जाइ छियै घास काटै लए ए ई तऽ जेतै हमरे यार पर हाथमे छै मोबाइल तऽ राजाके बेटी की चलतै राजो बेटीसँ बेस्तर भए गेलैए ई आ एकरा हियाबै छियै आ हमरा यार पर जब बैठलै तऽ एकरा एकोटा झोटामे हम केस नहि रहए देबै ओहि खातिर तऽ हम भोकी काटि कऽ एलियै अलगसँ देखै लए जे हमरा यार पर जाइ छै कि की करै छै छोटके छोटकी ये कनी बाहर निकलू तऽ कतऽ छियै चलू भैया कनी जल्दी आउ ने रुक रुक रुक दादी की कहै छै रुक बेटा रुक हमरा ने पूरा संख्या दाग देलक की? कथी भेल छै कुछ भेल है जेटकी के देखलहुँ ये बात दिशा जाय तेना ये बारह हाँ हसुआ मोबाइल आ एकदम लिपस्टिक लगाना लाली लिपस्टिक लगा कऽ जाय तऽ हमरा की कहै पूरा छै पंखा दाबि देलक। अपन खेती जाइत रहै हाँ जे भगवान तऽ चाहे जे जिए ना देते ओहे भगवान घरो में खटखट आ बाहरो में खटखट हाँ ये मैया हाँ गेले तऽ की भेल अपन आइ पर थोड़ी जेतै अपन आइ पर जेतै ने ऊ उ तऽ ही आवत रही अपने यार बबेसी क नहि नहि कोइ कतौ ना जेतै मैया ऊ जाइ छै ने अपन खेत जेतै छोड़ि दिअ हम चाय बनबै छी सुनलियै अच्छा चुपचाप अहाँ चाय पियू अच्छा दिमाग के शान्त करू लिअ जाओ जतऽ जाइ छी आब अहाँ कहलियै तऽ बातके बुझे पड़तै लेकिन हम तऽ छोड़बै ने गेलै तऽ हमरे यार हिया कऽ लेकिन हम तऽ छोड़बै ने अहाँके बात ओ मानतै आ कि हमर बात राखतै ओ चोरा कऽ काटबे करतै ले चल ल तू जेबी अच्छा तोरो दै छोड़ दादी लग बैठ दादी लग बैठ ले हमरा जाओ खेत दिस तू दूध चाही आय हम ए जाइ छी। चाय पियो पहिले बुढ़िया खेत खेत करी छै अच्छा ता तो छै रुक हम देख के आबै छी ने एक बेर चाय तो पी लियो राम आइ के राम बात राम राखै छी हम। तो चाय की करू छोड़ के चल जेबा मैया हाँ अहाँ के दिमाग में खाली नेगेटिव बात सब आबैत रहैया गंदी बात सब सोचैत रहै छी खाली ओ अपन आर पे जेतै ने ये ओकरा यार के घास तऽ लोक काटिए लेने छै अपने टा यार में घास बचल छै आरो तोरी के ओकरा डर छै कि नहीं छै कि हम हमर सबके आर पे किया जेतै कह के हँ तऽ वएह कहै छी अहाँ कहलियै ने नहि जाय लए तऽ नहि गेलियै लिअ अहीं के बात बात किस्ती चाय बना दे पियो ना दिमाग ठंडा कर दे बुढ़िया नहीं हेतै आ चाय तऽ चाय बनल यऽ छोटके आय हमे आबै छी कनी बाड़ी दिसन से हेतै वहाँ जाओ भऽ गेल हँ आ छलियै की की कहतै हम तऽ जाइ छियै बाड़ी देखियै दा- एकरा पिठिया ठोक करै छियै हमरा चेन ई कतऽ हुए देतै एको बेर नहि हमरा चेन हुए दै छै आ नहि एको बेर हमरा कोनो अस्थिर भए कऽ ई बैठा दै छै आ या हमरा यार पर जे हेतै तऽ हम झोंटाके केस ओही दिना गोट गोट कऽ नोच लेबै तब एबै अपन घास के काटबै तहन तऽ कते बढ़िया घास आ कते छै घास हैं?

तखनिए हमर आत्मा गवा देलकै हमरा यार पर चल देलकै चोरे ई खातिर ठमक ठमक के चलै छलिए आ स्टाइल में जाय छलिए कले जेबै जाय छै घास काटबै जाय छै घर आ हम जाय छै घास काटबै आ बाप के खेत अगे छियौ बाप के नहीं गे हमर सिया के छै के सिया अगे के। बैठ के देने छियौ हाँ गे। के धूर देने छियौ हाँ गे गे।

आधा बिसै नहि बिसरै छियै आधा छै आधा जीबै ताबे तोरा मे नहि भूखे देबो आधा तोरा बाप के लगेला हमरा से के लगेला से आधा छौ से तैयार कर हमरा रोन गेल छै हमरा रोन पर तैयार कर से के उनटले चोर

तुलसी जे छै ओकरा दुल्फी नहीं होगा कतबो मिलेगा तो मक्खन नहीं मिलेगा मिलेगा तो से चलो कति निकले का तो निकलो फांसी हमरे नची छटकी हमरे नची तोरा पर जो तोरा के कुछ ना है यो से बेसी ब्याज ना करे नहीं लागे छै हमरा ना निकले खाली करे ना आवे छै बाप रे बाप हमर मैया ठीके कहत रे हमर मैया कहत रे